Aya ne kã edzu nye me dzi na be nye tsã ma sɔ ɖe le me. Ne ebe ye nyi dzu tɔ vɔ wo dzo to nɔ be ma gblɔ dzu nya ɔ wa ke wo ɖo ɖa le edzu wa gbɔ. Nye wo mía woe nyi dzu tɔ wo ye ekplɔ lɔ li wo le kplɔ be ne va ɖe vi ne mi ye. Vɔa ne ebe mi va yi kpɔ be fiɖe me sɔsɔ ne mi nyui o wa míate ŋu agblẽ eƒe nya, ye mí magblẽ wòanyi ku alo afɔku na mí o, vɔa míagblẽ le nɔnɔme nyuitɔa me. Mí magblẽ le amegege, amezuzu, ametsitri alo le ahlɔ̃dã fiɔfiɔ me o.
Io, nɔvi lɔlɔ wɛ me ɖo gbe na me sia me va gbe ŋke ƒe ava la dzi. Ŋkɔ nye nye ɖem ne nya me ye ne va mɔ dzi dza akpa na subscribe ne subscribe vɔ la kema na ma video kple ame nɔvi. Akpe ɖaɖa ne yi na ame yiwo pete le video ma kple ame yiwo le comment ŋlɔ le video te. Miawo le ɖɔ dzi. Mawu gã ne yra mi. Egbe nu sue yi me di be ma ƒonu tso ya nye be eh, WhatsApp alo miaƒe social media yi mi le fifi la WhatsApp be mobile phone ɖewoe magava mɔ dzi o. WhatsApp be yeade mobile phone ɖewoe ɖa eya ŋu medi be maƒo nu tso. Gbã tadodzinu ka ta wo be yewoaɖe mobile phone ɖewo ɖa. Míle agbeame fifi la enuwo sẽ. Enua me sẽ na ame sia ame. Vɔ WhatsApp tɔwo be yewo kpɔe be mobile phone ɖewo ɖe yewo ma yewo ƒe software yewo di be yewo upgrade yi. Efia be yewo di be yewo atrɔ asi le eŋu kple susu be ne woa na ŋgɔgbe ɖeɖe yewo. Ame yewo ate ŋu adzra nu le edzi. It's more or less a website. Ekpe ɖa ɖe ele abe website yi nate ŋu adzra nu le edzi. Ahan, mía ame ɖewo mi dze ezazã xoxo. Vɔ nuyi le eme ya nye be Ne míkɔ va míaƒe ʋe me, míkɔ va míaƒe agbe me ɖe, nu kae wòle be míwɔ? Ne míkpɔe la, dzizizi wònye be wò WhatsApp ele wò fon sue ɖe me. Nyo fon ɖe nye ya, mele zazã. WhatsApp le eme, fon ya tse le eme kple susu be mava wɔ dɔ le eme o, WhatsApp mawɔ dɔ le fon ya me o. Fon xoxo ɖe tse gale asinye fifi la le fi, HTC ya, mawɔ dɔ le eme o. Wo ƒete yi mele gbɔgblɔ ɖe. Nui ta wobe magawɔ dɔ koe nye be wobe software magate ŋu awɔ dɔ le phone eme o. In other wise, operation system alo nuyi na be phone e te ŋu le WhatsApp zã ɖe, software yi wokɔ gbɔ fifi la le November me ɖe, phone yawo aɖe mate ŋu akpe edzi o. Ya ta wobe yewoa de ɖa. Ta mega wɔ nukunu nawɔe be efɔ le November me. Mi ge ɖe November, first November kɔ yi eme ko. wu WhatsApp megale dɔ wɔ o. Ekpɔe ɖa ɖe enye nu yi me dim makɔ va da ɖe ame ŋkume na ame sia ame. Mobile phone yiwo le fi yiwo me kpɔ le nyewo information me makɔ link ɖe kɔ da ɖe video te kple susu be mia ka eme ne mia kpɔ me ɖa. Hã ta mega surprise o, mega wɔ nukunu na wɔe be wa fɔn ko ya wu WhatsApp ma wɔ dɔ. Hã eya me le gbɔgblɔ be edze be mia ŋutɔ mi nɔ asi trɔ le agbeɛ ŋu kple susu be agbeɛ ne tsi. Fifi la nu yi me va wɔe nye be me va wɔ research ɖe alo me va wɔ nu nu me va wɔ nusɔsrɔ̃ ɖe yi va ɖe fia be ame sugbɔ la data me li na amewo no za nokɔ srɔ̃ nu o. Ya wonye nyateƒe. He me hafi ma dzo le aƒe ɖe data me yi ɖe wole easy na amewo. Eƒle fifi la kɔ avɔ. Eye akpɛtɛ ɖe ya mí le gbɔgblɔ be míaƒe dukplɔla nɔ kpɔe, míaƒe fiawɔe nɔ kpɔe. Efia system ma le woate ŋu awɔe. Edumɛ fiawɔe. Míaƒe library wo edze be no wɔ fifi la míaƒe library. Library le yi míaƒe duwo me ɖe. Wo dze be no wɔ automatically be wifi ne nɔ fima twenty four seven. Wi-Fi nenɔ fi ma twenty four seven be mí ɖeviwo ɖe míate ŋu asrɔ̃ nu le eme. Ta nu yiwo ɖeviwo va fia wo nye kple ɖeviwo míva ƒo nu le Telegram me dzie nye be yewo di be mafia ga mɔnu viɖiwoe ɖe yewoe. Fifi la agble ɖeɖe megale naɖeke wɔ o. Ele naɖe wɔ vɔ apa ava nɔ apa wɔ anɔ yiyi anɔ gbɔgbɔ ɖe sukuviwo yiwo nye. Ame akpa gãtɔ ɖe sukuvie yiwo nye ta he yiwo nye sukuvi ɖe yiwo le sukuxɔ me fifla ɖe yiwo le nu srɔ vɔ what are the pre the nuka pre preparation yiwo dze be yiwo ne wɔ kple susu be yiwo ma do ko ava nɔ dɔ dzi o ele english gbe me ele evu eh français gbe me Vɔ makɔ va ave mɛ kple susu be wò WhatsApp yi mobile phone nya le asiwò koɖe. Nye me nyana aka mail o. Enye aka ya me me va yi. Fifi la atiwo vɔ. Ta ɖeviawo be makɔ naɖe wo si gbekɔ nɔ vava. Makɔe kɔ va mɔ dzi kple susu be ee woasrɔ nu le eme. Hafe maganɔ agbenke ƒe tadodzinɔ le be ɖeka wɔwɔe le veve ɖe na mi. Eya ta mele tsitsi le ʋe me o. Ne míwɔ ɖeka ɖe, mídzɔ ga fifi le adziɖuɖu be nodzɔ ga ne yewoatu katridra. Ghana President Akuffo Addo be, Midzɔ ga ne yeakɔ tu exɔ na Yesu Kristo kple tɔ. Magblɔ nya ɖe eme be ne míate ŋu adzɔ ga míakɔ tu xɔ na Yesu Kristo kple tɔ ɖe, míate ŋu adzɔ ga míakɔ tu library, míate ŋu adzɔ ga míatɔ míaƒle míaƒe Wi-Fi ne dumeviwo nokpɔ nokɔ srɔ̃ nu. System hã nɔ mɔnu ci enye mele wifi dzra le fi. Ame ɖewo du me ame va le vɔ mele wifi dzra le fi. Ma mieƒe wifi ne access ne wo ŋutɔ eva ekpɔ password ya ne ezɛ ɖe you can me block yi. Ta o mate ŋu azɛ o a connect vɔ mate ŋu azɛ o. O mate ŋu download yi o. Eya mele gbɔgblɔ. Míaƒe dukplɔla aɖe, edu ɖe sia ɖe me klɔ le ʋe me. Edze be laibri nenɔ mía si, ne Wi-Fi nenɔ eme twenty four seven, ne ɖeviwo ne wokpɔ nu kɔ srɔ̃ nu. Nye mekpɔe o, eya ta meva le egblɔ. Nye mekpɔe o, eya ta meva le egblɔ. Efia enye, edukplɔla enye. Doe na dukplɔlawoe be ɖe akametiawoe Migblɔ na wo, miaƒe MP kple Prime Minister yiwo le yi le gbɔgbɔ ɖe. Mitsi na wo, these are very very essential na agbeɛ ƒe ŋgɔgbe ɖeɖe. Fifi la technology ya mi ye, eya nye ma mele gbɔgbɔ na woe. WhatsApp, amewo kɔ WhatsApp kɔ le ga wɔm menye ga vie o. Menye ga vie o. Ame nɛnɛ enyi ele woƒe number dzi. Ame nɛnɛ ate ŋu ama woƒe video. Woƒe ame nɛnɛ woƒe business yi ne wɔe ne kɔ da ɖe woƒe status dzi ɖe ame nɛnɛ ate ŋu amɛ. Ame ɖeke menya ŋ teƒe yi wòade na wɛ o. Ekpɔɛ ɖa ɖe ta enu yi yame kɔ va mɔ dji ema. Eeee phone yi wo be yi wa va de ɖa WhatsApp ele ele kpekpe ɖe mía ŋu paa. Ne me va Dubai laa la, wo ma te ŋu a yɔ aƒe o, wo ma te ŋu a wɔ WhatsApp call o. Fifi la, Botem ya mi le zazã. Ne a za eeee a te ŋu a yɔ aƒe la edze be na za VPN, Virtual Private Network, ema ƒete ma kɔ va mɔ dji ma va nɔ fia vivivivi. Ne dɔ mele aƒewò ɖe, ne mobile phone le asiwò, wifi le edzi, data le edzi na wò ɖe, nàte ŋu akɔ nɔ one one city ɖewo kpɔ. Fifia fi ma agbea do na mí ema, technology ya mí ge ɖe eme ta makɔ akpa makɔ de eme. Ya ɖekawɔwɔ le veve ɖe, eŋe me ko nuŋɔŋlɔwo le veve ɖe. Aleke míawɔ aŋlɔ nuawo kɔ da ɖɛ be dzidzimeviwo woava kpɔe? Ɖe kokoko wòhiã be. Míayi ɖe library alo míayi ɖe printing press hafi míate ŋu aŋlɔ agbalẽ da ɖia? Ao. Very simple procedures wole yiwo míate ŋu aŋlɔ nu, míakɔ srɔ̃ nu. Nu yi ava dzɔ kpɔe nye be nu yiwo mava nɔ fafia ɖe yevugbe viɖe anɔ eme yi nye English gbe me. Mía tɔ yiwo le Français gbe me ne mekɔ website ɖe kɔ va ɖe, nu yi nawɔe nye be nayi ɖe translation ke ma natrɔe le Togo me le Benin atrɔe kɔ yi ɖe Français gbe me nase egɔme. Wo le fia gbɔgbɔ ɖe. Vɔ le mía de gbe me ɖe, ma de gɔme ne ne na se egbea gɔme nui gblɔ le. Me me kpɔ vovo vi ɖe ɖe enu ma ya me di ma wɔ, ne ma kɔ kpe ɖe ŋue. Ewo ta ya me va mɔ dzi. Nɔvi lɔlɔ wɛ, me bia da gbe na ame sia ame. Me ga ŋlɔ be me be ne va ɖe ma video kple nɔvi, subscribe, like yi, like yi. Me nya be nye ma te ŋu adze ame sia ame ŋu. Ẽ, nye mate ŋu adze ame sia ame ŋu o, vɔ ehiã be na like kple susu be akpe ɖe YouTube ŋu be nu yi mele fafia ɖe ade ŋgɔgbe, ade ʋe, ade blu. Nɔvi lɔlɔ̃woe, mianɔ ka me?